Nirä geldik, nirä geldik? Stad Park diýen bir parkyna geldik. Gaty owadan. Bärde ine görşüňiz ýalak adamlar. Dynç alýarlar. Görýän bu daýzany. Arkasyndaky sumkasy arassa 15-20 kilo. Gaty. Hava şu wagt daşda. Ee, her kim yerde ama yatıyorlar. Suwa çözmelikitta. Buram Wenada her iki ädimden bir türk görüp bilýäňiz, her üç, üç ädimden bir ukrainaly, her dört ädimden biram awstriýaly.
Maybe nobody from Austria.
Gelen, gelenimden bäri bara Türk Awstriýa Awstriýalydan köp türki köp görem raýmata. Anaňyza suw içip berler çagalar. Yani çyndan hem mara gaty köp türk var. Her yer türk kafesi. Ovadan Oturanlaram türk öýdýän eşitdiler ony. Şonýalak ine. Belli otyarlar. Enjoying? Are you happy? Say something. What can I say? Look, it's life. Yes.
Real life. Men men soňky bir ýyldaky iň uly dertlerimiň biri pasport. Men hal öz derdimi bulara aýtsam düşünmeýärin bilýän meň derdimde. Aý bolýa esas zat janymyz sag Dostlar şu wagt Hundert Wasser diýen bir ýere geldik. Onam görkezeýin. Dadaň. Şunýalak bir bina. Wienada ýerleşýär we arhitekturasy boýunça, reňki boýunça görýän bolsaňyz bir üýtgeşikdir beýleki binalardan seredeňde. tapawutlanyp durýandyr. Hem her hili bitgiler, agaçlar bar üstünde. Ýokardan şon ýalak, ýokarky taraby. Ýöne içinde ýaşaýjylar ýaşaýan eken. Ýerde suratlar düşürmäne gelýän ekenler turistler. Bu Hundertwasser hem şu binany guran kişiniň Ady. Şonýalak geldik, indem gidip barýas, Tugrala düşdük, boldy. Dostlar, ine bulam ýaňky öýüň beýleki tarapy. Herhiljek reňkli. Gaty üýtgeşik gaty owadan gaty haladym. Bärsem Hundert Wasser Village diýýär. Hundert Wasser obasy. Bärde her hiljek sowgatlyklary satylýan eken. Bahalar ýakýandyr ýöne eli. Biri bäş ýewro, üç sany agarsaň on iki, bäş sany agarsaň on dokuz ýewro. Mozart.

Dostlar, bärse menä Belvedere saraýy Wenanyň dünýäde dünýäde meşhur ýerleriniň biri. Gaty köp turist gelýär. Ýokarsy we iki sany zada topara aýrylýan eken. Ýokarky Belvedere, aşaky Belvedere diýip. Ýokarky Belwedere dünýäde halka mugt bolan birinji zat eken, muzeý eken. Başga mugt muzeý bamy bilemok, şon ýaly internetde şon ýaly ýazyldy eken. Ýöne internetden seretdim, pully. Bilmedim. Belki mugtdyr ýa-da belki internetde aşaky Muzeý da pully bolup biler. Bilemok, ýöne şu wagt iň soňy barybir ýapyk gijä galdyk muzeýe. Ýöne onda gaty owadan şunýalak her ýer ýaşyllyk. Görelidik ýene-de. Labirent ýalak her ýerden ýol bar. Ana ýokaryk görýän bolsaňyz. Gaty owadan. Tebigaty bar. Wenanyň. Bärerik gelseňiz. Asyl şu wagt men Şengen wizam bolany üçin şunýalak gowy pursat diýip aýlanýan. Bärde käwagt görýän şunýalak Ýewropada okaýarlar ýa-da Ýewropa bir şekilde gelýärler ýöne kän aýlananoklar. Aslynda diýýänsiňiz şu wagt meň gaty pulum kän, gowy ýerde işleýändir, bla bla bla şonýal zatlar ýöne onýal zat ýok. Çynymy aýtsam şu wagt men işlämogam. Wolontýor bolýan ýöne wolontýor bolsaňam maňa belli bir mukdar pul berilýär. Aňyrda Polşada galjak ýerim mugut. Ýöne gowy edip pikirlenseňiz gezmäne her hil gezmäniň her hil ýollary bolýar. Men nähili iň arzan şekilde nähili gezip bilerin. Şony gowy edip gözleşdirýän internetden. galmagyna arzan ýer tapjak bolýan ýa-da mugt ýer şun ýalak syýahatçylaryň ullanýan saýtlary bolýar şolary ullanýan şa meselem bärde ýene ikinji günümiz düýn pul bermedik bu gün hem pul bermedik bärde Wenaly bäriň bir bärde ýaşaýan biriniň öýünde galýar

Akuratnja. Bizem gat ýazdyk bu gün. 23 kilometr zat ýöräpdiris. Biraz dynç alaly. Sonýalak Wenada owdan şäher gaty haladym ýöne bir erbet tarapy gymmat. Gaty gymmat şäher. Buram bu gün ýedinji gün bolansoň hemme marketler, uly marketler, zatlar ýapyk. Hiç zat alyp bilmedik. McDonald's-a girip birazajyk bir zatlar içdirem bolduk. Ýöne indi bilemok, agşama bir arzanjak bir kafe tapmaly. Garyn doýurmana. Basga näme aýdyplaryn şäheri haladym indi ertir ýenede gezert gezjek ýerlerimiz ba bu gün şäher şun ýaly gezdik kän planly hereket etmedik şon ýaly şu wagt menem gezmäne wagtym bolansoň pursadym bolansoň gezýän. Eger Şengen eliňizde Şengen wizaňyz bar bolsa hökman şunýalak özüňize wagt aýryp gezmäne çalyşyň. Sebäbi wagt geçip barýar. Gezmek bir gowy zat. Polşadan Wena sekiz sekiz dollardymy? Ýok, dört dollar, dört dollara aldym bileti. gaýdyşynam Budapeştden Polşa gaýtmaly, olam onda galar we galjak ýerimem şu wagta çenli mugt. Bärde şunýalak galmaň, her hili gezmek bar. Lýuks gezmek bar, şunýalak meňki ýaly gezmek bar. Her kimiň öz, meselem, puluňyz köp bolsa, isleýşiňiz ýalak geziň. Ýöne men şunýalak ekonom, sebäbi onça köp pulum bolmansoň, ekonomik geljek bolýan hemme zat minimum derejä düşürip çykdaýjymy maksimum derejede aýlanmak meň esasy şon ýaly pikirim şol sizem isleseňiz şon ýaly gezip bilersiňiz pulum ýok diýip öýde oturman şun ýala gözdeş duruň şun ýala Syýahatçylaryň bir topar ullanýan programmalary bolýar, saýtlary bolýar, olary görüşdiriň. Şon ýaly onda habarlaşarys. Stefan katedralyň ýanyna geldik. Sagat şu wagt agşam on bolup gelýär, ýöne görşüňiz ýalak daş-töwerek adam bilen doly. Bulam agşamky haly. Ine, her kim daşarda. Şu köçe, soň şu köçe adamdan doly. Her ýeri kafeler, barlar, magazynlar. Zena. Omega. Bärde meşhur McDonald's. Ol nirde?